Hemmäňize salam, men Ataş Mämmedow. Oteket wideo kursumyzyň 8-nji hoş gördük. E, bu gün siz bilen circle çyzma usullaryny görüris. Şar, töwerek, türkmençesini nähili atlandyrmak isleýän bolsaňyz. Şu ýerde görşüňiz ýaly circle ikony bar, düwmesi. Göwniňe aşagynda görşüňiz ýaly, Center Radius, Center Diameter, Two Point, Three Point, Tantan Radius we Tantan Tan görnüşli töwerek çyzmaň dürli ýerlerde gabatlaşylyp bilinjek ýagdaýlara görä ugurlary bar. Birinjisi gysga ýoly C bolan circle görnüşi, şu ýerde görşüňiz ýaly, Center and Radius. Islendik nokady saýlap, radiusyny berip, çary töweregi çyzyp bilýär. Meselem, ýüzlük bir radiusy 100 bolan şar çyzdym, töwerek. Delete basyp bozdum. Ikinji center diameter. Bu ýerde birinji görnüşde sizilen radius berdik. Bu ýerde boýuny bermeli bolýar. Merkezinden geçýän merkez çyzgysynyň uzaklygyny. Şu ýerden saýlap, meselem, edilýänki çyzgymyzyň meňzeşini çyzmak islesek, biz bu ýerde diametrini iki ýüz bermeli bolýarys. Şu ýerde ýene görkezsem size. Şu ýerden çyzsam. Ýok, bir minut. Radius diýdim. Geldim. Şu ýerden ölçeg aldym. Şu ýere geldim we radiusy 100 bolan çyzgy isleýän. Meňzeş ölçeglerde. Geldim, delete basyp bozdum. Üçünji görnüş two point we three point biri biri bilen e, nokat tapawudy bilen tapawutlanýar. Iki nokatdan Töwerek çyzmagyňyza ýaraýar. Ilki bilen laýyna gelip mysal getirmek üçin enter dash şu enter diýdim. Şuny 500 derle. 200 bolup biler. 200 bir e, offsetledim. Şu yerden men iki nokatdan çizgi diýen ýagdaýymda e, birinji nokadymy we ikinji nokadymy çizgi saýlap şu ýerden töweregi çyzyp bilýän. E, muny offset hem et e, başlan. Fillet hem etýär. Center diýip şu iki çizgini saýlan adamda şu ýerde hem çizgini e, hat dogrusu ýaýy görüp bilýär. Edil şonuň ýaly iki çyzgynyň arasynda berýär. E, bilýän ýagdaýymyzda şu ýerden biz center radius bilen hem e, bileris. Näçelik 200-lük bir offsetläpdik. Ýarym ölçegine e, ýarty näçe bolar? 100 diýip şu ýere gelen ýagdaýymyzda we soň tere enter enter diýip şu çyzgyny trimlän ýagdaýymyzda edil şonuň ýaly çyzgyny Alyas. Geldim, delete basyp pozdum. Ýa-da pozmaýyn. Diňe şu ýaýy pozaýyn. Şeýleräk çekdim we şu ýerden näçeräk. Ýa-da islendik bir nokada şeýleräk çyzygy çyzaýyn. Three point, üç nokady saýlap, üç nokatdan üç nokady kesip geçýän, üç nokadyň e, üstünden üç nokada hem degip geçýän töwerekler çyzmamyza ýaraýar. Görşüňiz ýaly. Delete bozdum. Tan tan radius şeýleräk size Görkezdi. Aslynda şuny delete basyp bozdum. E, tan tan radius tan sözi tangentdan gelýär. Tangent hem türkmençesi dogry bir terjime bolýarmy? Bilemok, ýöne e, degip geçmek diýip size düşündirip bilen. Ýa-da başgarak çyzgyda size görkezeýin. Asorsy circle-larda görkezeýin. Çörük diýin, çyzdym, ýene geldim, çörük ýene diýin, çyzdym. Şu ýerde Tantan radiusda şu e, töwerege we şu töwerege degýän we radiusy 150 diýin. 150-lik bir çyzgy çyz. Aslynda şular ýalak bir ýagdaý bar. Bu bize Felix hem etýär. Bir minut. Has dogry düşünmegiň üçin şuny trimledim. Şu ýagdaý, meselem, şu çyzga deg biziň şu töwerege beren buýrugymyz şu çyzga şu töwerege hem deg, şu töwerege hem deg we radiusyň 150-lik bolsun diýdik. Muny aslynda Fillet hem etýär. F-enter, R-enter diýip men ýüz elli enter diýip şol iki çyzgyny saýlan ýagdaýymda görşüňiz ýaly şol çyzgynyň edil meňzeşini edýär. Tantan Radius-yň Filletiň edip bilmeýän ýeke täk bir işi bar. Ol hem daşdan daşa bir Tantan radiusly bir çyzgy. Meselem, filik bilen şu nokady kesip geçýän, şu nokadyň üstünden geçýän we şu nokadyň üstünden geçýän islendik bir çyzgyny çyzyp bilemzok. Meselem, size mysal getireýin. Tantan radius diýdim. Şu nokady saýladym. Şu nokady saýladym. we radiusy näçe bolmaly isleýän 500 diýdim. Bäş ýüz ýen ýadygynda görşüňiz ýaly şu nokady we şu nokady. Elbetde men bärde radiusy berendigim sebäpli şu nokady kesip geçenok ýa-da şu nokady kesip geçip bilenok. Özüniň ikisine hem degmek üçin radiusyny ýet beren ölçegimize görä şeýleräk bir çyzygy emele getirýär. Geldim. Delete basyp bozdum. Tan tan tan size düşündirsem, ilki şu erik bir circle çyzaýyn düşündirmek üçin. Bul hem tan tan tan e, deg deg deg diýen ýaly terjime edip bolýar. Şul 3 e, töwerege hem degýän çyzgylary bize çyzmana kömek etýär. Görşüňiz ýaly, töwerek çyzma funksiýalary, görnüşleri şeýleräk. Indiki wideolarymyzda görüşýänçäk, hemmäňize hoş sag boluň!